Yo, nɔvi lɔlɔ me do gbe na me sia me va kpe nke ƒe ava la dzi. Ŋkɔ nye nye ɖem ne nya me ne va mɔ dzi dza gbe na subscribe ne subscribe la kema na ma video kple ame nɔvi ye le feve ɖe. Egbe nu sue ɖe ya me di be ma ƒo nu tso. Gbãtɔ ye anye be etsi le mia si le aƒe. le Ghana me le Togo me le ƒe me. Aha, etsiwo le mía si le aƒe. Megblɔ tsiwo ƒe nya va yi kple tɔsisiwo ƒe nya va yi. Ebeléle yi wòle be mílé na etsiawoe. Fifi la mekpɔ be sea defense ƒe nyae le fu ɖe na mí le Keta, afi aɖe nyigba ƒe video yi mewɔ tsɔ va yi. Aha, eya ta mema kɔ ŋku eme kɔ va. Edɔ blamee vɔ aleke míawɔe? míanɔ avɔ wɔ kple susu be míate ŋu akɔ nu vivivi ɖewo kɔ nɔ mɔ dzi va. Nusɔsrɔ̃ ya ta me ŋu agbe ŋu ke. Ŋkumeŋuŋu alo nugɔmesese ya ta me ŋu agbe ŋu ke. Nyemeʋui be makɔ va fia nu bubu ɖeke wu nu eve ya yiwo me yɔ o. Eya ta ne èle video kpɔ, dze agbagba nàmee kple nɔviwòe kple susu be eya tsɛ nesee ne wòakpɔ nane le eme. Mímate ŋu aɖe nu sia nu gɔme o, vɔ sue míate ŋu aɖe ɖe míakɔ aƒete kɔ va mɔ dzi be agbea nekpɔ ŋgɔgbeɖeɖe. Nui meva kpɔ ya nye be e, nusɔsrɔ̃, edze be mísrɔ̃ nu. Eya nye nu ɖeka. Edze be mísrɔ̃ nu. Enu yiwo le míafia le sukuxɔ me ɖe, magblɔe be mele vide na mí le agbea me o. Video yi mewɔ ɖe, ɖe medi be makɔ video kɔ ne maƒo nu tso ŋu hafi wokɔ video ma ɛɛ aƒenɔ kɔ video kɔ do ɖa kple susu be mate ŋu akɔ fia ame sia ame. Ahan, ya ta mekɔ video China video ma kɔ tsa ɖe ŋu. Vɔ China video ma ɖe medi be maƒo nu ko tso ŋu, mafia nu ko tso ŋu. Mía tɔ yiwo le engineering wɔ, mía tɔ yiwo de suku kaka do míaƒe professor-woe le Lagos kple nufiaƒewoe ɖe. Ne míkɔ kɔ va da ɖe kple ŋutsu yi nèkpɔ le video ma me ɖe, nàbia ɖokuiwò se be ɖe, If production of light is so simple with gutter water, Yevugbe yi me dofifila ɖe gɔme nye be, ne wònye be míate ŋu awɔ edzo, tso gata me tsi me. Ekema etsi le akra gbɔ me ɔdɔ na le yi le gbɔgbɔ ɖe vi ɖeka mi ate ŋu akpɔ le me. Tɔsisi yi woto le miaƒe xɔ megbewo ɖe vi ɖeka mi ate ŋu akpɔ le me. Eya ta me kɔ tsi ma kɔ da ɖe bridge yi wotu yi wɔe be ʋuwo le dzi to ɖe bridge ma wɔe ɖe wa miaƒe lagoon wɔe woate ŋu ana mi electricity. Miaƒe lagoon wɔe. Vɔ nu yi me kpɔ nye be We have the resources, resources wo le mía si, nunyamiawo le mía si, vɔ mía ŋutɔ ɖe, mí de suku ɔ vɔ ɖe, gava kɔ asi kɔ de asi tame kɔ da ɖe be yovo no va xɔ mí, no va, no va de mí le hiã me. Then you ask yourself what is the benefit of education? The meaning of education, eh, suku ɖeɖe ƒe tadojinu ɖe. Ebu enu ma ya tame be, Ɖeviɔ be ɖee, fifi le agble ɖeɖe apa ya nye mewɔ wo, atsãpɔ ya me va yi dza, koko gble me ya me va yi nɔ dede, ɖeviɔ be makɔ nuwo kɔ nɔ vava be ɖee yewoa nɔ nu srɔ le edzi kple susu be ega ɖee fifi le internet dzi wole. Makɔ New Year 2022 ƒe resolution ekɔ va. Mekpɔ denam o, mele avuɔ dzi. Nui magblɔ be ele asinye ɖe, eya nye be tomefafa, etomefa ya le asinye. Mamla ya fɔ, nyemefɔ bu tame be tsɛ maɖu oa, nuka ma agbeli ehiã mo ete maɖu oa o, nyemefɔ bu wo tame o. Hade be nuka? Nuɖuɖu ɖe, eƒe solution wo sɔvi. Awu yi mado, nyemebu wo tame o, awu do le asinye wu ƒe ɖeka kple edzi vɔ nye ya nyemele wo do o. Agbie ɖe mi be ne vivi. Aƒa yi ƒete me va do fufu la, eƒe didi kple kpokpoe koe nye be míaƒe ame tsitsiawo no kpɔe be ɖe China ŋutsu yi me kɔ wo video kɔ de tsɔ yi va yi de awo yi me kpɔkpɔ video na yi na kpɔe. Me be ɖe ne míate ŋu awɔ míaƒe system, míaƒe technology, míate ŋu míate ŋu míate ŋu adzɔga Le ŋɛ me ɖe, mi ma va yi tu Ghana government be wa na mi edzo ne mia kpɔ mia ƒe business ne kɔ ne kpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe o. Mi ma va yi tu MP ɖeke be ne kpe ɖe mia ŋu ne mia kpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe o. Mia ŋutɔ mia solve mia ƒe problem. Mia ŋutɔ ɖe solution wo le mia si. Kayae ma? Enu evelia medi be magaka asi woe ya nye be míaƒe fiawoe. Míaƒe fiawoe. Minya ame yiwo le du me na mi. Míaƒe dukplɔla yiwo mele yɔ be dukplɔla ɖe be ɖe efia kple míaƒe fianyɔnuwo ɖe woawo lia du ya dua zɔ na mi. Fifi la ame yiwo mikɔ da ɖe be politician wo me ɖe kuku na mi. They are not brilliant more than you. No be míagblɔ edukpɔkplɔ ɖe, míaƒe politicianwo me míenye woƒe hati nye fiawoe o. Politicianwo ɖe me le wogblɔ be woƒe dɔe nye be woawɔ dɔ na yevuwoe. Ya ta wòwɔ abe míle ƒe me va se ɖe gbe womete ŋu dzra edzo ɖo ne edzo nenɔ Ghana o. Nye melé fii ɖe. nye me kpɔ light off kpɔ o lo me le gblɔ ke le dubai le fi mi bi ame sia me eyi ame yiwo va dubai le fi mi ame yiwo le dubai le fi aƒe mi ame ɖewo mi va ɖe mi biɔ wa dometɔ ɖe sia ɖe be ɖe wa me ka ye kpɔ light off kpɔ le agbe ya me ɖa le du ya me ɖa ame ɖe ke o light off me lo etsi me lo ma gblɔ nyateƒe na o be etsi yi mi nuɔ kura tse ɖe exɔ tsi wu ami yi le ʋu me na me wɛ License exɔ asi le duya me wu eʋu ŋtɔŋtɔ yina aƒle le duya me. This is how life is. Aleke wodzɔ dzogbedziawe wote ŋu wɔ ema tɔgbi. Enu yi ma ke wova ŋewo ŋkume ko ema efia. Ne ŋutɔ nagbugbɔ yi, mile azawo du tso gbeɖegbe ke vɔ the problems are still there. Mele ŋgɔgbe kpɔ o eye ame le gbɔgblɔ. Mele ŋgɔgbe kpɔ o. Mía ameyiwo mise le gbɔgbɔ kple ŋutilã me ɖe. Mía me nɔ gblɔ be míawo nye dukplɔlawe, míawo nye anyigbatɔwe, míawoe bridia yovowo aƒe wova wova wova le agbea me. Mía me yubɔ edzi yovowe vɔ wɔ wɔawui. Mídi be agbe nevivi. Eya ko míle didi. Mebia ɖe agbe nawe amenɔvi. Megaŋlɔ be me be ne va mɔ dzi dze agba na subscribe ne na ma video kple amenɔvi. Ame yiwo ƒete le comment ŋlɔ na video kple ame yiwo ƒete le asi le tutu ɖo na video ɖe miawo le dɔdji. Mawu gã sogbo Lisa ne yra mi wa na dagbe ne va aƒe. Eʋe me ƒe dedie nɔnɔ, eʋe me ƒe ŋgɔgbe ɖeɖe yata ko agbe ŋke va. Ne me va le ŋkume ka na ameɖe ɖe, me ga tsɔe fɔ bubu na mo vivi ame le didi. Veve ne de ɖa ne djidjɔ kpɔkpɔ ne va aƒe na mi. Nɔvi lɔlɔwɔe, mi anɔ kame.